Ar y dydd cyntaf yr wythnos, dydd y digwyddiad mwyaf deinamig a thyngedfennol yn hanes y byd. Dydd ryfedd oedd y dydd hwnnw, Y dydd y cododd Iesu. Ond mae'r codi hwnnw fel rhyw ddrama fawr. Mae'n rhaid i bob drama gael llwyfan, ac mae llwyfan i ddrama'r Atgyfodiad, a'r llwyfan, yn ôl Efengyl Ioan, oedd gardd. Yn yr ardd roedd bedd newydd, nad oedd neb eriôd wedi gladdu yno. Gŵr o'r enw Joseph o Arimethea oedd bia'r bedd. Dydyn ni ddim yn gwybod llawer am Joseph, heblaw'r ffaith ei fod e'n hanu o Arimathea. Mae Luc yn dweud ei fod yn ddyn da a chyfiawn, ac nad oedd wedi cytuno â phenderfyniad y cyngor i groeshoelio Iesu. Mae Ioan yn disgrifio Joseph o Arimathea fel disgybl cudd, oherwydd ei fod e'n ofni'r Iddewon. Yn wir, oedd Joseph mor gudd, fel nad oedd hyd yn oed Peilat yn gwybod am ei gysylltiad â Iesu Grist. Nawr, yn ôl y rheolau Iddewig, nid oedd corff neb oedd newydd gael ei groesoelio i fod i gael ei adael ar y groes dros nos. Roedd rhaid iddo fe gael ei gladdu yr un diwrnod. Ac felly, yn hwyr y dydd, fe aeth Joseph o Arimathea at Beilat a gofyn am gorff Iesu Grist. Gosododd Joseph liain gwyn o amgylch y corff, a'i osod yn ei fedd ei hun, cofiwch. Dyma ddarn o dir oedd wedi brynu ar gyfer ei gladdedigaeth ei hunan, ac wedi naddu bedd o'r graig. Yna, treiglodd garreg fawr wrth ddrws y bedd, ac aeth i ffwrdd. A dyna'r llwyfan wedi osod yn nrama fawr yr Atgyfodiad. Gadewch i ni nawr wrando ar yr hanes o Efengyl Ioan. Darlleniad o'r bedwaredd bennod ar bymtheg o Efengyl Ioan. Wedyn, dyma Joseff Arimathea'n mynd at Beilat i ofyn iddo am ganiatâd i gymryd corff Iesu. Roedd Joseff yn un o ddilynwyr Iesu, ond yn cadw'n ddistaw am y peth am fod ganddo ofn yr arweinwyr Iddewig. Cafodd ganiatâd gan Peilat, a daeth y corff hmm. Cafodd ganiatâd Peilat, a daeth a chymryd y corff. Yr oedd Nicodemus gydag e hefyd, sef y dyn oedd wedi mynd i weld Iesu ganol nos. Daeth Nicodemus â tua 34 cilogram o fur ac arloes i'w ddefnyddio wrth rwymo corff Iesu gyda stribedi o liain. Dyma sut oedd yr Iddewon yn arfer claddu pobl. Oedd gardd wrth ymyl y man lle cafodd Iesu groesoelio, ac roedd bedd newydd yn yr ardd. Doedd neb eriôd wedi gladdu yno o'r blaen. Am ei bod hi'n brynhawn Gwener, y dwyrnod cyn y dydd Saboth Iddewig, ac am fod y bedd mor agos, dyma nhw'n rhoi Iesu i orwedd yno. Wedi gosod y llwyfan, rhaid i bob drama gael cymeriadau hefyd. Y cymeriad cynta' y clywn amdanynt yw'r gwragedd, Mair Magdalene, a'r Fair arall. Mae'r ddwy yma yn camu'r llwyfan yn gynnar iawn pan oedd y dydd ar wawrio. Doedden nhw ddim i fod yn yr ardd o gwbl mewn gwirionedd. Tresbaswyr o'n nhw, wedi mynd yno'n gynnar cyn i neb sylwi arnyn nhw. Doedd fawr ddim y gallen nhw wneud, yn wir, doedd fawr ddim allen neb i'w wneud, dim ond sefyll yno yn y distawrwydd. Profiad sy'n gyfarwydd i nifer ohonon ni, siŵr o fod. Sefyll mewn distawrwydd wrth ymyl bedd rhywun sydd yn annwyl i ni. A dyna'n union beth nath y gwragedd wrth fedd Iesu. Sefyll yn dawel, a chofio'n dyner ac yn hiraethus amdano. Hiraeth mewn distawrwydd. Mae distawrwydd yn nodweddu pob mynwent yn does e? Ac mae distawrwydd yn ein nodweddu ninne pan wnewn ni yno hefyd. Ond nid yw distawrwydd yn golygu y difaterwch. Er nad y'n ni'n siarad yn uchel pan y'n ni'n ddistaw, mae distawrwydd yn medru siarad cyfrole. Darlleniad o Ddengil Mathew, yr wythfed bennod yr hugen. Yn gynnar fore Sul, pan oedd y Sabboth Iddewig drosodd, a hithau'n dechrau gwawrio, dyma Mair Magdalen a'r Fair arll yn mynd i edrych ar y bedd. Yn sydyn, roedd daeargry'n mawr, Dyma angel yr Arglwydd yn dod i lawr o'r nefoedd, a'r holior garreg oddi ar geg y bedd, ac eistedd arni. Roedd wyneb yr angel yn ddisgleirio'n llachar fel mellten, a'i dillad yn wyn fel eira. Roedd y milwyr yn crynu gan ofn, a dyma nhw'n llewygu. Yna dyma'r angel yn dweud wrth y gwragedd, Peidiwch bod ag ofn. Dw i'n gwybod eich bod chi'n edrych am Iesu, yr un gafodd ei groesoelio. Dyw e ddim yma, mae wedi dod yn ôl yn fyw. Dyna'n union beth a ddwedodd fydde'n digwydd. Dewch yma i weld lle bu'n gorwedd. Yna, ewch ar frys, a dweud wrth ei ddisgyblion, Mae Iesu wedi dod yn ôl yn fyw, ac mae'n mynd i Galilea o'ch blaen chi. Cewch chi weld e yno. Edrychwch, fi sydd wedi dweud wrthoch chi. A dyna'r hanes o Fengil Matthew, yn cyflwyno cymeriade cynta drama'r Atgyfodiad, sef y ddwy fair yn sefyll yn ddistaw a hiraethus ger bedd Iesu. Ond fel glywson ni, torrwyd ar draws y distawrwydd gan ddaeargryn o bopeth. Lle'r oedd distawrwydd, mae 'na gyffro mawr nawr. Lle'r oedd llonyddwch, mae 'na gynnwrf. Yn union fel pe baen ni'n cysgu'n dawel ac yn esmwyth ac yn sydyn mae'n codi'n storm o fellt a theranau, a'r stafell yn cael ei goleuo drwyddi, a'i hysgwyd, a ninnau'n cael ein taflu oddi ar ein hechel. Daeargryn! Duw yn ysgwyd y ddaear. ac yn galw'r ddaear i ddilluno oherwydd bod dydd newydd wedi gawrio. Bore newydd, y bore gore a welodd y byd eriod. Cafodd y gwragedd gwmni ar y llwyfan yn Rama'r Atgyfodiad. Dyma Angel yr Arglwydd yn dod i lawr o'r nefoedd, arholio'r garreg oddi ar geg y bedd, ac eistedd arni. Symud y garreg fawr, y maen o ddrws y bedd. Onid hanes o ymdrechu i symud meini yw hanes y ddynoliaeth? Mae'r byd fel pe bai wedi gosod meini ar lwybr cynnydd eriod. Rhwystro llwyddiant, rhwystro gobaith, gosod maen ar lwybr cynnydd. Rhoddwyd sawl maen ar lwybr Iesu Grist er mwyn ceisio ei atal. Pan oedd e'n faban bach newyddenedig ym Methlehem, fe geisiodd Herod i ladd, ond Herod fu farw yn y diwedd. Fe arweiniwyd Iesu i'r anialwch i gael ei demtio gan y diafol, ond chafodd y diafol ddim o'i ffordd. Nid oedd Herod yn gallu ladd. Nid oedd y diafol yn gallu demtio. Nid oedd y groes yn gallu ddinistrio. Ac nid oedd y bedd yn gallu gadw. Dros dro y bu ymdeithgan marwolaeth y Groglith, oherwydd fe gafodd ei thagu gan gerddoriaeth fuddugoliaethus y Pasg. Yr hyn sy'n fy nharo i wrth ddarllen cofnod Mathew o Ddrama'r Atgyfodiad yw'r sylw bod yr angel nid yn unig wedi symud y maen o ddrws y bedd, ond hefyd wedi eistedd arno. Ac mae hynny'n arwyddocaol iawn. Mae'r ffaith fod yr angel wedi eistedd ar y maen yn golygu bod y maen wedi colli rym, wedi colli nerth a'i allu. Ac o ganlyniad, does dim maen y gellir ei osod mwyach ar unrhyw fedd. Pan ddrylliwyd pyrth y bedd, drylliwyd pyrth pob bedd. Ond beth am feini sydd yno ni sydd angen i symud? Meini'n diffyg ffydd a'n balchder a'n difaterwch, y meini sydd wrth ddrws ein calonnau ni. Y mae symud y meini hyn yn gallu bod yn waith ysgytwol a phoenus, ond fe all fod yn brofiad iachusol i ni hefyd. Yn naturiol, cafodd y gwragedd dipyn o ofn o weld hyn oll a hynny'n gwbl ddealladwy. Ond fe aethon nhw mewn ofn a llawenydd mawr i ddweud wrth erill bod Iesu'n fyw. Nid llusgo'u trad, ond myn' ar frys. Ar frys mae cyhoeddi pob newyddion da. Efengyl tangnefedd o rhed dros y byd. A rhedeg ma gyhoeddi pob newyddion da. Ma na urgency yno yndos e? A phwy ohonon ni sy'n gwadu bod angen newyddion da a gobeithiol yr atgyfodiad ar ein byd ni heddi? Yng nghanol i ofid, i anobaith a'i ddryswch, mae'n fater o urgency. Ond arhoswch, cyn i'r gwragedd adael llwyfan drama'r atgyfodiad, mae yna un arall i'w weld yno hefyd. Onid oes rhaid i bob drama cael prif gymeriad? A phwy yw'r prif gymeriad ond neb llai na Iesu Grist ei hun. Y Crist buddugoliaethus, y Crist atgyfodedig, y Crist byw. Mae Iesu'n eu cyfarch gyda'r geirie, Henffych well, hynny yw, llawen hewch. Neu yn ôl un cyfieithiad Saesneg, Good morning, bore da. A dyna beth oedd bore da. Bore'r tragwyddol ddydd. Y bore da ore a welodd y byd eriod. Ewch a dywedwch, meddai Iesu wrthyn nhw, Ewch! Mae'n hyfryd meddwl mai gwragedd oedd pregethwyr cyntaf yr Atgyfodiad. Ewch a dywedwch bod yr Iesu'n fyw, yn fyw ac yn rhydd. Nid bod y gwirionedd am Iesu'n rhydd, ond bod Iesu'i hun yn rhydd. Nid oes modd caethiwo'r Crist byw. Ac eto, mae yna duedd ynon ni eriod i geisio ei gaethiwo fe yn ein hadeiladau ni, yn ein ffenestri lliw, yn ein sefydliadau ni, yn ein cyfundrefnau ni, i gaethiwo fe i'r Sul, ac hyd yn oed i un awr ar y Sul, i gaethiwo fe i gredo yn ei lyfr. Mae caethiwo Crist yn gwneud i ni dimlo'n ddiogel rhyw ffordd, yn dyw e? Oherwydd i fod yn ein gafael ni. Ond er gwaethaf ein tueddiadau ni, nid yw Iesu'n gadael ei hunan i gael ei gaethiwo gyda ni. Mae Crist yn rhy fawr i gael ei gaethiwo i unrhyw beth o wneuthuriad pobl. Daw'r Crist byw aton ni yn ei ryddid, i'n galw i anturiaethau newydd ac i fywyd newydd. Yn ein dathliad o'r Pasg heddi, Camwn i lwyfan yr atgyfodiad. Agorwn ein calonnau o'r newydd iddo, fel y treiglir i ffwrdd y meini i gyd, ac gadaw yntau i'n bywyd i fyw. Pasg hapus a bendithiol i chi gyd. Amen.